ویلکم ٹو بیک ویوار نیو ادر خوبصورت جا ویلاگ سریکی کلچر دے پیارے پیارے نظارے تے اور محبتاں بارا تھی گیا تو کو سلوٹ السلام علیکم وعلیکم السلام جا ویلاگ کرے سو شروع تو سنڈے دے پیوے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالہ سریکی آواز سریکی زبان تے میٹھڑی زبان تے ماشاء اللہ جتنے وی یار دوست احباب سنگت ساڈے چینل تے نویں نویں ہین اور جیڑھے آندے پین انہاں کوں خوش آمدید تھی گیا تاں دل توں شکر گزار ہیں کہ تساں لائک سبسکرائب فالو شیئر کیتی آندے وے سپیشل پرسن بھرا کوں تاں دل توں تہاڈا شکر گزار ہیں بہت مہربانی ہے آں تساں محبت کریندے پے وے اور اج دا ماشاء اللہ سرائیکی کلچر دا خوبصورت جے ولاگ کریسوں شروع خوبصورت جے کمرے دے وچ ولاگ کیتے اساں سٹارٹ اور چلسوں باہر چل کے صبح دا ٹائم ہے تقریبا اٹھ ساڈے اٹھ تھیندی پئی ہے۔ چلدیاں باہر چل کے خوبصورت جے تکو ولاگ وی ڈکھیسو اپنا ماشاءاللہ سلیم کھوکھے آلا کھوکھا وی چل کے چل چھوٹا بھائی تاں گیا کھوکھے تے لیکن چل کے آپ آنے روزی روٹی کرینے آ لالا کرینے تکو ولاگ وی ڈکھیسو خوبصورت جیاں پیارے پیارے نظارے کیونکہ سرائیکی نظارے خوبصورت جے تے باقی امید کریسو تکو ساڈا ولاگ پسند آندا پیا ہوسی کوشش فل کرینے اساں ولاگ اچھے توں اچھا بناون دی ہے کسے سپیشل پرسن لیکن ساڈی کوشش ول وی فل ہوندی ہے کہ اپنے پیارے جے ویوراں کوں جتنے وی ساڈے سبسکرائبر ہن تاہ دل توں انہاں دا شکر گزار ہے ساڈی ویڈیو واچ کرینے۔ اور کوشش کرینے کہ تکو اساں اپنا پیارے تے پیاری ویڈیو ڈکھائی کرو پیاری تے پیاری بنا کے ویڈیو ڈتی کرو اپن اپنے طرف سنگت اساں فل کوشش کرینے ویڈیو اچھی ہونی چاہی دی اور اچھا ماحول ہونا چاہی دے خوبصورت جا کیونکہ کنٹینٹ ساڈا سرائیکی کلچر دے اور سنگل بوائے اساں خود کلے ہیں تے کلے ہی اساں ولاگ اپنا بناونا ہوندے تے پیارا جیا بنیسوں ساڈے کو لیڈیز والا کم کیا نی نہ ساڈے کو غلط سے تے نہ ہی ساکو شوق ہے اساں انشاءاللہ تعالی اپنے ہی ڈنکے تے اپنے ہی سرائیکی زبان تے سرائیکی مٹھڑی بولی تے بہرحال کرناں وی لاگ اور انشاء اللہ کریسوں اللہ پاک دے حکم نال تے باقی امید کریسوں ساڈی سنگت دوست احباب دیس پردیس سب جتھاں وی ہوسن تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن اج دا انہاں کیتے خوبصورت جئے پیغام اے محبتاں بھرا سلوٹ اے ساڈا سلیم کھوکھیالے دے طرفوں جتھاں وی رہون دیس پردیس اچ رہون خوش تے تندرست تے فٹ فاٹ رہون ٹینشن مشکلاں گھنڑ دی کوئی ضرورت نی ہوندی اللہ پاک آسانیاں کریسی اللہ پاک ہر مسئلے دے وچ حل کریسی مشکل ٹینشن کوئی وی ہوسی تے باقی میں گھبرایا نہ کرو۔ ہمت کیتی کرو میڈی طرح میتھ خود سپیشل پرسن ہاں محنت کریندا پیا اور انشاءاللہ کامیابی ملسی بھراواں دی سپورٹ نال تے بھراواں دی دعا نال تے اللہ پاک دے کرم نال تے ماں پیو دیاں خاص دعاواں خاص مین ٹاپک ہوندے ماں پیو دیاں دعاواں نال ماں پیو دیاں دعاواں تے بیڑے پار تے اور انشاءاللہ بیڑے پار تے باقی تساں راہسو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو واچ کرنی اے تاہ دل توں شکر گزار ہوسوں ویڈیو واچ کریندے ویندے ساڈی اساں گھر کھڑے ہیں گھروں چلدے ہیں باہر باہر چل کے تہاکوں ڈکھیسوں نظارے پیارے پیارے ولیج لائف دے خوبصورت جے

روندہ کیوں پیا میں کیا تھے کلے میں دا پہ اے سر احمد دے ویسے احمد صاحب ہوری ویندے پین چیز کی نا تے شہزاد بھائی ہوری بیٹن کھوکے دے تے ایسا ماشاءاللہ آگے ایسے پیارے جے ویلاگ نال باہر گرمی دے ویچ گرمی روئی تے ویور زور تے تے اللہ پر خیر بس دعا کرے کے ویلاگ سر ابھی ابھی بڑے خوبصورت جی ہم ماشاءاللہ گرمی دا زور ہے اللہ تندرستی دے ہر مسلمان کو تے بابے ری سوٹی چا کے ویندے پین گھراں نو گرمی ہے تے گرمی بڑے زور دی تے اروئی تھی ہے گرمی راسو نال نال محبتاں کرے سو تے کو پیارے پیارے ہیں ویلاگ دیکھے سو زندگی تے خوبصورت جے نظارے سرائیکی گل چڑھ دے پیارے جے اے وے اے جال لے وان ہوئے کہ ساڑا ویرل درخت ہے ایتھے اسا انشاءاللہ ویرل تھے سو زندگی بخیر چل دیں ویرل تھی لیں راو نال نال تے کرو محبتاں خوبصورت جے ہیں

احمد دی طبیعت خراب ہے تے اس گالوں وی پر مایوس کھڑا ہے تھیا۔ چلو کوئی گال نی گرمی ہے تے گرمی اچ کھوکے تے آگئے اسے ماشاءاللہ خیر خریت۔ تے اگاں دا ولاگ کرینے خوبصورت جیا چلدے ہیں باہر ٹریول کرینے تھوڑا جیا۔ ٹریول کر کے ولاگ بنینے ہیں پیارا جیا۔ سنگت کو وی پسند آوے تے مال گاڑی وی ویندی پی خوبصورت جے۔ کھیتاں دے وچ بندے وی کم کارج کریندے پن اپنے پیارے پیارے خوبصورت جے احمد جے۔

ویلکم ٹو بیک ویور برا توڑا سلیم کھوکھیلا آگے حاضر خوبصورت جے سریکی کلچر دی سریکی زبان مٹھی دے نال واپسی اسا اپنی لینگویج گھن کے آگے ہیں خوبصورت جے بلاگ تے ولاگ تہاکوں امید کریسوں آج دا پسند آسی خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے اور لائک تھامبنیل پریس خوبصورت جے ولاگ کر چھوڑا انجوائے تے تہاکوں لکھینے ہم پیارا جے ماحول تے خوبصورت جے نظام مال گاڑی آندی پئی ہے ٹرین گاڑی سپیڈ و سپیڈ ہے تے اساں ولاگ دا کریندے پیسے اینڈ ہی تھائیں تے پیارا جے دی دعا گئی ہے ٹرین اچھا سنگت اساں نا اندر آ گئے اسے سارے کسٹمر آ گئے ہیں کسٹمر دی وجہ توں ماشاءاللہ آ گیا سے اندر خوبصورت جے ولاگ دے نال نال امید کرے اس تو کو آج دا ولاگ ساڈا پسند آسی سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے نظارے تے ویلیج لائف دے کیونکہ بھرا تہاڈا اسپیشل پرسن ہے ایکو سپورٹ کرنی ہے محبت کرنی ہے اور ایکو کامیاب تندرست فٹ کرنا ہے انشاءاللہ تہاڈی کامیابی ہو سی ساڈے حوصلے مضبوط ہو سن جیسے خوبصورت جے ولاگ نال اجازت ہاں زندگی بخیر مل سو خوبصورت جے روشنیاں دے نال پیارے پیارے لائٹنگ دے نال اور سرائیکی نظاریاں دے نال